Deg lxuf i tettagad ad s-d-ḍeqqer yiwen n warraw-is. Kan akken ikit almi qrib ad s-ten-ifek. Teqqim meskint tettru. Yufa-tt-id ibelli irej, yenna-as icekk-ikem yiwen lalla taqubaḥt. Tenna-as susem kan. Tenna-as seg tmeddit ar tameddit. Tenna-yas-d iruḥ wuccen ad yi-d-inefk-id yiwen neɣ ad analiɣ. Tenna-yas ad s-d-ḍeqqreɣ yiwen deg warraw-iw, tenna-yas tura atan ḥseb qrib ad faken warraw-iw. Yenna-yas a tabuhalt, yenna-yas si melmi akka teẓriḍ uccan nettalin ɣef ttjur? Yenna-yas mi ara d-yuɣal, yenna-yas xas ur tettagad ara. Yenna-yas ali-d ma tzemreḍ ad d-taliḍ. armi d tameddit-nni diɣen atah yuɣal-d ibedd-d seddew n tulmutt-nni yessawel-as wala la taqubaɛt yenna-yas anɛam yenna-yas efk-iyi-d yiwen neɣ ad analiɣ tenna-yas ali-d ma tzemreḍ ad d-taliḍ ihi yeɛreḍ akk ad yali ur yezmir ara Yeqqel yenna-as, Yawi a Massa a Taqubaḥt, tura n begseɣ s uberwaq ad afgeɣ am lebraq. Tenna-as, Afeg-d ma tzemreḍ. Iɛedda iɛreḍ akk amek ara yali, ur yezmir ara. Yeqqel yenna-as, Yawi a Massa Taqubaḥt, tura n begseɣ s waggus n jeddi ad afgeɣ am yizi.

Yeṭṭef-it deg teglimt n teɛrurt-is, yessuli-t ar wis sebɛa igenwan. Kul mi ara iɛeddi i yiwen igenni, a s-yenna amek i tcubaḍ i ddunit. Igenni iqalucen ini-s d tazegzawt. Yeqqel yenna-as d tawraɣt. Yeqqel yenna-yas d tazeggaɣt. Lḥaṣun, almi i s-yenna dayen d taberkant, ulac d acu walaɣ. Asmi t-yessaweḍ ɣer wis sebɛa igenwan, yebda la t-id-yettṣubbu. Iṣubb-it-id, yebda yettjeɛluluq-it sennig snat tmedwa. Yiwet d tamda n waman, tayeḍ,

Dɣa Ṛebbi subḥan ur ibeddel fell-as lumuṛ, tejbed-it-id lmujni, terra-t-id alammi d talemmast n temda. Diɣ yeɛreḍ akk amek ara d-yeffeɣ. Wuccen aseṭṭaf. Ur yessin ara ad iɛum yernu ur yezmir ara. Diɣ yebda la ideɛɛu, Ah, Sidi Ṛebbi deg leɛnaya-k! Abrid-agi ur k-ttɛamaleɣ ara. Ma tessufɣeḍ-iyi-d syagi, ad ṣeddqeɣ ammud lmelḥ. Diɣ Sidi Ṛebbi yedda-yas deg lebɣi, xaṭer Sidi Ṛebbi dɛu kan ar ɣur-s ad ak-d-isel. Ihi yewweḍ-d ar yiri n temda-nni.

Xas akken i k-id-tsett leḥcic. Tettwali-t-id mi ara d-ibedd akken i k-id-tsett s deffir n ttejra ad tt-id-yettgabar. Dɣa s texdem akka gi tixsi-nni, ulammer setteɣ, ttzillimeɣ. Ihi, amek armi d yiwwas deg wussan n Rebbi, tleḥḥuɣ akken i k-id-d-inniɣ deg lexla-nni tixsi-nni, tufa tajlaṭ n werruy. Tɛedda telsa-tt, netta arru-agi yettagad-it wuccen. Akken d imi i tt-id-iwala, yerwel, netta tettabaɛ-it. Deg lxelɛa-t yexleɛ tekker-as tɛebbuṭ-is. Yebda-ten-id d iquṛanen, uɣalen.